Hallelujah. Shey you know say you go fit succeed every day without failing for life? Join me if you no believe am as I dey conclude this incredible seven day morning prayer challenge waka of morning prayer. where we go dey look the power wey faith get inside God word and how e dey take affect everything wey we dey do. Na so e be. Morning prayer wey we don take pin down for the past six days and today we go dey look the role wey this thing dem dey call faith wey bible talk for hebrew chapter eleven verse six where bible talk say without faith o e dey impossible to please baba god for anyone wey go come god side he must believe say god dey and as say god o im dey sama reward for anyone wey be say dey waka follow am well well na so e be faith no be just say we dey we dey we dey believe say god dey mm-mm. faith na say we dey carry we whole heart dey trust we dey believe god completely say wetin him talk na wetin him go do e especially for those wey be say dem dey follow am well well dem no dey carry word play dem no dey carry him doings dey joke na so faith be because for the past six days o oh, for this prayer journey so we don see different areas wey morning prayer fit help us eh na so e be for example day number one we begin to dey onokopus the reason why we need to dey pray every morning for day two we enter the the area wey be say we come dey see how morning prayer oh, fit help us to dey confident for we self as God don get confidence for us. We also look for day number three. Say with morning prayer, ah, we fit see front well well. We fit focus we we self and also we fit get direction from Papa God. Make it clear our way every day, every day. Now so we see for day number four. Hmm, we can see you oh, for inside God word how we fit take baba god word take change we dey wey be say if people don plan am for evil with baba god word we fit change am make e work wella for us because for day number five so we come see say even with morning prayer we fit command that morning we dey make e work the way wey papa god don talk am wey be say as we want make e be as papa god want am make e be as we pray papa god work for morning na so e go be nothing go comot am nothing go spoil am na so we come continue for day number six wey we equally see say with we morning prayer as we dey pray every morning we for we go fit draw the better better things of god enter we life and we go fit see those better better things too enter for we hand the work of we hand for our doings and for our hustle every day as we open we mouth to speak the thing wey god don command us say we go fit enjoy as we dey speak am every morning we dey see the manifestation we dey see the performance we dey see the doings of baba god work for we life na so e be na these things we don see for the past six days wey we don dey look this morning prayer mm. but today o oh, wey be day number seven We bring all these things together. We arrange them together because we still see say without faith, every every word on the top from day one go reach this is it no go work because faith oh, as we dey get faith for baba god promise to us na im be the thing wey dey move us go forward e dey carry us go front e dey make every day dey opportunate wey be say we go experience baba god better better things na faith dey make am happen for us na that faith wey we trust god with all we heart na im go make every every wey we don dey study since wey we don dey lis ten since na im go make am work na so e be mm-hmm. see waking up every morning wey we dey wake up sometimes e dey be like say no joy sometimes e be like say make person go back go sleep especially when e be say gbege dey especially be say when gbege dey wey we suppose face that day e dey be like say make person no just wake up at all but you see when faith dey there faith fit change the way wey we dey see things faith dey change the way wey we dey wey we dey do things e dey remind us say no matter the matter god baba god dey we side and as e dey we side e don give us wetin we gas need to take succeed so whether or whether we go succeed true true when we begin the day with the prayer wey be say e full with the faith of baba god word we dey invite baba god presence to come arrange we way to come give us the peace wey we need the clarity the clear mind and clear sense and strength wey we need to arrange every arrangement na so e be because faith o no be just say na wetin we dey think we just dey talk talk mm -mm. faith na the confidence wey we get say baba god work e dey work na true e dey work well through prayer especially morning prayer we dey activate we dey release this with faith we dey allow am to shape we dey allow am to give arrangement to every decision wey we dey make to every action and to everything wey we go see whether na the one wey we dey find we dey we dey look to god for wisdom to handle tough decision whether na the one be say we dey pray for breakthrough for thing wey dey challenge us with heavy gbege gbege matter or simply say we just dey thank god for im blessing when we dey use word wey be say e full of faith for morning prayer e dey change the manner e dey change the pattern wey be say we go get extraordinary day of judgment na so e be every day every day Hmm, my brother, my sister, faith inside God word e dey change matter e dey transform e dey arrange every unarrangeable thing e dey remind us my brother my sister say we no dey alone for any matter say whatever anything wey we dey do every every wey we dey do e no dey waste and say baba god dey reward us dey reward those wey dey waka with am well well wey dey waka close wey dey mark am closely wey dey follow am up baba god dey sama dem with better better reward so daily morning prayer wey don pin down for faith hmm, become don become and e go still remain our spiritual station wey we dey take japa wey dey fill us with confidence, peace and purpose to face every day. When people dey japa comot for this country, we will dey japa comot from any bad and any bad thing. E dey na be the thing we dey talk. See eh, make I show na one gist of what my sister wey name na Victoria. Her story na the example of this thing wey I dey carry tell una so. you see after six days wey she don do this morning prayer morning prayer challenge she come meet me come tell me say she don discover say her faith don grow stronger because by the time wey me and her sit down wey we review the thing wey she don dey experience this lady o come tell me say ha say she don realize say everything for everything to work wey i don dey talk from day one to day six hmm, na faith be the key wey dey unlock the success of every day wey dey make everything work in her favour so e dey always help am to enjoy better life wey dey produce better thing for life not just say she dey not be say she dey try to avoid challenges but because she trust baba god plans hmm, she dey face them gallantly and she dey win any i be you see she say her morning time don become less rushing she dey dey rush rush rush rush to do anything but now she dey take time she dey enjoy her money and more and more she dey arrange her life her heart according and with the will of baba god and this one don bring her clarity she dey see front well well you don give am strength and you don give am peace too so you my brother my sister you too fit experience this kind of life if you go just try this seven day morning prayer challenge as often as often as you want am you fit take am like say like say na your energy boost your energizer you fit take am like booster pack whenever you feel like say you just don tire for life or just say work wan finish you carry this thing take arrange yourself mm. so as we close this seven day morning prayer challenge remember o oh, say faith o oh, na the daily na daily choice na the thing we go decide to do every day na about waking up every morning showing up every morning to know wetin baba god get for mind every day and to trust say wetin him get for mind him go fit help you for life so that he go guide you he go strengthen you and he go equally summer you with blessing woto woto so when we pray with this faith wey we get for baba god word we no just dey talk anyhow we dey partner we dey position with baba god to create a life wey be say e full of success e full of joy and e full of abundance uh-huh. for every every day wey be say the day o e go shine to the glory of god just as im want am for us for life and that is why we be say every day wey him don give us na a gift so if you no mind make we pray today make we agree according as baba god don plan am for we life make we pray daddy god

you dey do am pra pra you dey do am oshe pra pra you no dey stop that you dey do am for us daddy thank you daddy daddy we come before your domot this morning with we heart wey full of faith knowing say without this faith e no go fit there is nothing wey go fit do wey go fit please you eh we begin this day we believe say inside you inside you you fit do everything because as we believe say you dey exist na so we believe say the truth of your promise you go fit do am we know say you be the one wey be say you dey reward people wey dey mark you up wey dey follow you up closely when e dey lose guard for where you dey you dey reward them and so we come this morning come talk say baba god we don show lord baba god we thank you For the lesson wey you don teach us for this seven day morning prayer challenge waka, every day you don draw us closer to yourself. You don remind us of the power wey morning prayer get. Today, O Baba God, we bring everything wey we don learn before your domot we plan we challenge we dream the thing we don plan to achieve this year we surrender them for your perfect will eh, for the kind of faith wey dey move mountain wey dey move wahala wey dey move trouble the kind of faith wey be say e dey see beyond the natural wetin man dey see and e dey trust in the power wey dey Your word, your power wey no dey fail. Daddy God, today help us to waka in confidence. Make we know say you dey with us, you dey guide us, and you dey empower, you dey strengthen us. Daddy God, let your our faith for this your word wey don show us for hebrews 11 6 make e shape we thinking make e shape we talking make e shape we doings and so make e transform we life

every decision we go take make your peace oh baba god guard we heart and mind make we no dey troubled make e no shake and worry we life lord o oh, faithful father baba wey dey pamper baba wey dey bless as we take every step today comot so oh, remind us with your holy spirit say we faith na im dey please you and e dey position us to receive better better reward from your hand Eh, na so e be. Thank you, Baba God. Thank you, Baba God, for the gift of this day we don't give us again, for the strength to face am, and for the joy to enjoy wetin you don arrange for we to enjoy today. We trust you to do wetin dey beyond we thinking. Ask above everything we don think, above everything we go fit imagine, you go fit do am for us. That eh, even as we dey move forward in faith. Daddy, bless the work of we hand today. Bless we family. Bless we runnings. Bless our going out and our coming in. In Jesus' mighty name, we don't carry pray. Amen. So, my brother, my sister, as you don't see the matter so, eh, I'd like make you subscribe. Make you continue to dey follow up on this matter. because as you dey do this thing every day na so god go dey show you himself and go dey open your eye so that you no go waka anyhow anyhow you no go lose guard may god bless you may god keep you may god cause him face to shine upon you make him give you peace even as you dey go out today for this new day and for this new year in jesus name amen god bless you